Saz ýasaýardy doganym. Dwaýun doganym. Saz ýasaýardy. Hip hop ejaý diýip programmada ýazylýardy. I o taýda-da o karaoke mikrofonlar bolýar-a. Şonda özüçe o aý rep zat ýazan bolup meň üçin çaga bolamsoň o wagt nälik zat bolsa-da öýlem birhili Üýtgeşik waw waw zat bolup görünýärsiň kiçilikden o Lil Weýn zat diňläp o zat şuny amerikansk kinolar zatlar görüp zat edende höwes alypla şolaň örüýşinden tam tans hip hop tans hip hop kulturany gowy göremsoň i şoň bilenem iki müň dokuzda zatda uje menem birinji aýdymmy ýazyp göreýin diýdim doganymdan aý sazlary bardy bir topar Menem hemmesini satyn aý satyn alýan bu sazy pylanç alym diýip allaýady. Onda men kompýuterinden alybilemok gorkýadym. Aý onda ahyr birini bir zat edip ogurlap zady oň internetdäki sazlarylaý başga bir aýdymçylaň sazlary ýöne aý pylan ýerden satyn aldym zat diýip zat edensoň diýip alýadym. I oturdymda. Aýsam sumsyga sözleri ýazyp başladym. Özüm ýazýaryn dokuz ýaşymda. Özüm şeýip ýazyp ýazyp aý gülkünç bolýar, zat bolýar, ýazyp bilemok aý. Ýöne göni başdan birhili bite girmän oňarýadym. Ýöne söz problemam bardy. Birhili indi çagaň kellesä. I şeýdip şeýdip iki müň dokuzda birinji aýdymymy düzdüm. Ony düzübem Bir ýyl dagy ony öwrendim. Öwrendim diýip indi studiýam ýokdy-da. Aý gorkýardym, utanýardym studiýa zady gitmäne. Aý doganymam äkitmejek bolupmy, zanýarlyk bir zatlar bolup, aý soň bir gün gideris meň bilen gidersiň, soň äkiderin diýip şeýdip-şeýdip bir gün doganymyň studiýa gitmegine sazlap şeýdip gitdim-de şonda birinji iki müň onda birinji aýdymymy ýazyp gördüm. Başlamda şeýdip başladym. Soň uje ondan soň iki müň on ikä çenli dowam etdim aýdym iki müň on ikä çenli aý söýgi aýdym ýazan bolup gördüm zat aýdyp görem özüm düzýädim zat aýtýadym indi çaga bilen soň üýtgeşik gowy aýdymlar ýokdy o döwür ýöne aý soň aýna deňduşlaň gülýä klasdaşlaň gülýä öýdäkilere diňletýäň o näme zat bul näme ýazýaň oglum oň sözlerini soň bir gün diňleden sözleri zatlary diňleseň o diňlär ýaly zat däl. Aýna şeýdip iki müň on ikide Aý barlaý zat diýip goýdum. Diňe diňläp gezýärdim. Işka Muslim, Saýk, Zummer zat şolaň aýdymlaryny diňläp gezýärdim. Höwes edip. Aý soň iki müň on bäşde şo zat çykdy, Komptonyň kinosy çykdy. NWA-nyňky. Ice Cube-dagyň. Şoň kinosyny görüp. Eýsem klasdaşym çagyrdym, Eý, şu kinony göräýeli-le bile zat diýip. Oň seň bilenem göreli. Eý, bizem şuny ýaly gruppa açaýyl-la zat diýip, şeýdip-şeýdip. Garoç, şo döwür Ýaramaz adamlar diýip gruppa döretdim. Raýonymdaky top oýnap ýören oglanlary alyp, Aý, reper bol sen zat diýip, şeýdip. Raýonymda özümden uly oglanlary getirip, şeýdip, Aý, sen rew aýt, sen eýt, beýt diýip. Ondan zat şu wagtky täze ýüz bar. Ol ol bady gruppada. Olam oň bilenem bir studiýada başga bir studiýa gidemde tanşyp, Eý, senem biziň gruppamyza gelsene diýip şeýdip dokuz oglan, dokuz on oglana çenli zat etdik. I şeýdip şeýdip ondan täzeden başladym. Iki müň on alty boldy, zat boldy, soň Işka Muslim, myň Urban All Day diýip gruppasy bardy. Soň Işkada zat etdi. Aý, sende potensial görýän, gel meň gruppamda zat et, meň gruppamyň art, meň zadymyň arti, artisti bol diýdi meň gruppamyň. E şeýdip urbuna geldim. Soň urbunda konsert, zat bolýardy o döwürler. Her iki aýdan Täze ýyla mynasybetli ýa bir artistiň biriniň doglan güni bolsa üýşüp şony konsert edip bellemek, zat etmek şeýdip birhili hemmämiz meňzeş futbolka, zat geýinip birhili zatdyk dagy. Gowy komandadyk. Studiýamyz bardy, otuzda podwalyň içinde gowy dönüp studiýa zat gurnap, her gün baryp şo taýda aýdym ýazyp, üýşüp, sekiz bolup ýazyp, ýedi bolup ýazyp. Şeýdip, şeýdip, onnoň şeýdib-ä başlady ýolum. Uje özümi berk berkedim-dä eýýäm şo urbunda zatda gowy men berkedim. Reper bolup berkedim. Ýene ýaňky aýdyşym ýaly köpçülik Köpçülik tarapdan çykan üýtgeşik aýdym özüme bolan ynamda üýtgeşik kynçylyk ýok. Mysal üçin, aý, söz ýazmam kyn ýa sam, tam, saz, saz tarabym kyn, on ýaly zadym ýokdy. Ýa-da daş-töweregimdäki oglanlar kabul edibilmän ýa kim bilen aýtsam kam ýa eýl, oň bilen aýdyp bilemok, beýtip bilemok, aý, birhili zad Özümi gowy berk duýýardym, postoýany kynçylyklarym ýokdy. Bir şo kiçikikäm kynçylyklarym bolýardy, o wagtam sesim inçe, geýnişim o kepka, aý sen eşdi, sen eýle, beýle, karoçe edip gülünýärdi bilýäňmi. Şo döwürlerde bady kynçylyklar diýip, olam kynçylyk däl, näme öýüňdäkiler, aý oglum gowusy sapagyňy okasana, rep okap ýöreňden zat diýip, bir olam kynçylyk däl-de, ynha. Bir şo, şo döwürde eýýäm bir döwlüpdim, şo paçan wagtym, kiçi wagtym döwlüpdim. Ondan soň eýýäm 2015-de zatda eýýäm başlamda bir ýylym kyn boldy. O sebäbi tejribe ýok-da, eksperiens ýok, birhili kyn. Bir zat etjek bolýaň welin, postoýan özüň ulular bilen deňeýäň. Men, meň şo häsiýetim bar, mysal üçin, aýdym çykarýan welin, e, bul aýdym Saýkyňkyça bolmady-la, ýa bul aýdym Abdy daýyňky ýalak bolmady, ýa olar başgaça çykarýar, men şolar ýalak çykarmak üçin ýene näçe ýyl ýaşamaly, näçe ýyl aýdym aýtmaly şeýdip düşünjäm bardy. Soň iki müň on ýedi, iki müň on sekiz boldy, eýýäm öz stilimi tapdym. Pon awtotune geçdim sesim öz sesimi hiç ulanamokdym gön awtotunda öz sesimi tapdym eýýäm öz taýp bitdam tapdym tam nähilek diýsemkä o wagtlar diňe trap edilýädi trap indi göni göni bite göni trap eýle eýle oda soňam meňkem zat şo döwürlerem playboy karçi lil uzi wert zat tentasion şolaryň çykyp çykan döwürleri i şolar şolary seredip Wapje üýtgeşik boldular dagy olar o döwür birden geldiler i menem şolaň şolaň hyýalja geçjek bolup şolaň taýp bitlerini şolaň albomlaryny zatlaryny diňläp diňläp eýýäm özüme fundament gurdum uje birinji gezek edemde eýýäm birhili gaty meňzejek bolýanym bildirýärdi biraçyk gyşygrak bolýardy ýöne ikinji üçünji eýýäm Şo diňlän aýdymlarymyň üsti bilen eýýäm öz özümi gurdum. Onsoň uje adamlar meni başgaçarak kabul edip başlady, uje boldy Sitizen diýip adyny Sitizen diýip adymy aldym i boldy şon. Şondan soň uje boldy. Kynçylyk ondan soň kynçylyk ýok. E baş başlarda iki müň on alty, iki müň on ýedi birhili geň görülýän döwürleridi, awtotune. Awtotune bilen ýaňy bolýar. Nälet Žiwo öz sesiň ýokmy ýa ýene bir zat öz sesiň ýeten öz sesiň öz sesiň ba ýöne gep onda däl öz sesiň bile etjek bolsaň men halk aýdym ýazamok ýa gidip žiwo çykyş edemok ýa da edemok rep repde ulanylýa uje geň geň zat däl ýa iki müň ýigrimi üçünji ýyl bak Be geň zat däl eýýäm öz sesini ulanýan adam ýogam şu wagt. Şu indi nä öz sesiň bilen aýdýaňmaý diýip geň göräýmeseň. Şeý effektden zatdan doly bilýäňmi. Ynha şondan eýýäm şoda aý ýok kritika-da ýokdy sä dogry ulanýadym. Gyýşyk zat ýokdy dogry ulanýadym gelişdirýädim. Şoň üçinem bolmanysy ýalam kabul etdiler. Edil iki müň on sekizde men gulluga gitdim. Ondan öň üýtgeşik tanalan aýdymym, edil köpçülige tanalar ýaly aýdymym ýokdy. Ýöne rep auditoriýamyň içinde tanalan aýdymlarym bardy. Olaryň biri Gadagan diýip aýdymym bar. PS Inferno bilen Şu gün diýip aýdymym bar, Iska Muslim bilen. Soňam Monoton, monoton bady, söýgi aýdym kän çykaramakdym. Birçe söýgi aýdym bady gullukdan öň. Birki sanjak dara. I şo üç aýdymda çala respekt gazanyp. A tak, o o wagydam näme meň üçin kän diýip müňe ýetsem meň üçin o wagt kändi. Skaçkam zadym ýüklemem müňe ýetýärdi. Ol meň üçin eýýäm begençdi şol-da. Bäş ýüze ýetse, bäş ýüze ýetdim men, bäş ýüz adym diňläpdir diýip eýýäm açlygym ýokdy o döwür. Soň gulluga gitdim-de, bir ýyl gezdim. Bir ýyl näme ýazaýyn bolanok, näme ýazaýyn bolanok, deň-duşlam eýýäm çöwrüp ýykyp ýör Aşgabatda. Menem gullukda eýýäm otyn, Kän mümkinçilik ýok, günde saz diňläp bolnok zat bolanokda onnoň. Aýynyň uwolneniýa gidýän wagtlym bir günüň içinde uwolneniýa gidýärdim, bir ýerlerden rezko saz tapyp zat edip bir Aşgabatdaky oglanlar bilen habarlaşyp maňa şeýle-şeýle saz gerek zat diýip şeýdip üç-dört sanyk saz alyp bir günüň içinde şo bäş aýdym ýazdym. Şo otuz albomyň aýdymlary. Bä, ýok, ýok, aldatdym. Aldatdym. Dört. Oturyp, ilki Jadyny ýazmadym. Tanalan aýdym Jady. Indi giňişleýin aýdyp berýän, Jady diýip, tanalan aýdymyň näme diýseň, Jady diýseň bolýar weli, indi istoriýasyny aýdýandara, la, hekaýasyny aýdýan aýdymlaryň döreýşini. Jadydan öň Gorky diýip aýdym ýazdym. Gorky, Gorkyny ýazdym. Gorkyň ýazynda soňam kelläme ideýa geldi. Pikir geldi-de, şunýalak albom etsem nälik gorka diýip, gorkyny aldym-da, şo gorkudan ylham alyp, Jady diýen aýdym ýazdym. Içine hemme aladalamy ýazdym. Maşgalamy göresim gelýänimi, söýgi, zat, ol, bul, onnoň Adamlaň iki ýüzlügi barada daş-töweregiňde peýda bolmasa dostuň galanok, bilýäňmi? Ýani daş-töweregiň kiçelip ugraýar. Hakykatlygyňa seredenoklarda, seň olar üçin edýän zadyňa, edýän pikiriňe, zadyňa seredenoklarda ýa senden gelýän peýdaňa seredýärler, zat edýärler. Onnoň köp wagt seň görneňok, gatnaşaňok zadyň okula ine ýani daş-töweregiňdäki adamlar azalýar onnoň. Nälik? Soň näme? Aý, aýdym diňleseň doly düşünýäň, şu doly ýadyma düşenok. Esas şu maşgalam, söýgi, hemem kynçylyklar birazjyk şu kiçik kiçik kiçi wagtym geçen kynçylyklarym şeýdip garyşdyryp bir aýdyma zat etdimde. Instagrama zat goýberdim. Bölejini goýdum. I Tesla diýip reper bar. Bu Tesla Meýlis i Meýlis hem ony görüpdi. Halady Meýlis. Ondan şeýle şeýle Arslan diýdi. Şul aýdym gowy bolupdyr, men sazyny täzeden ýasajak diýdi. I ikinji kuplede-de men girjek şul aýdymy edeli bile diýdi. Men hem begendim. Kömek bolsa gowy-da, men gullukda kän zadym, mümkinçiligim ýokdy. Aňyrda bir ýylanlyda, bir studiýada men diňe sesimi goýdum. I sesim bilen ýa-da zadymy ugratdym. Bärde özüm studiýanam işledýänem, sazynam özüm edýän diýip. Aý, indi birki hepde boldumy, bir aý boldumy bul edip ugratdy welin ol aýdymy diňläp otyryn. Ynanamok şol aýdymy men ýazanyma. Söz, sözlerini, zatlaryny şuwagt gaýtala diýseň gaýtalamak kyn. Ynanamok. Indi nirä çykarmaly, nädip çykarmaly? Kellämde bäş müň zada bolar-ow bul aýdym diýip otyryn. Bäş müň dagy bolar. Aý, indi bul çykdy. Prosmotrlary görüp bilemok-a men. Gullukdakam internedim, zadym ýok, prosmotrlarymy görüp bilemok. Aýna bir hepde uwalneniýa çykýan ýa eýdip-beýdip bir zat edip tapýanyna seredýän, aý bir günde bir müň, ikinji gün iki müň, üçünji gün üç müň, dört müň, bäş müň, alty, ýedi, sekiz, ýigirim, otuz, kyrk, elli, altmyş, ýetmiş, segsen gitd-ä bul. Ondan şonda eýýäm şu wagt segsen näçe, ýutubyň özünde, ondan daşary Spotify, Apple Music, Tam gürrüňi ýok tam başga saýtlar o taýlarda aý opşi iki ýüz üç ýüz müň dört ýüz müň bolandyr diňlenme i şondan soň göni iki ýüzüm çykardym solnik ondan soň gorkym şo birinji ýazan gorkymy çykarjak bolup ýördüm i şo iki ýüz jady gorky iki ýüz jady gorky şu üç aýdymym ýa meni ýasady siz siz endik meni ýasady ondan soň ýa men arkaýyn Eýýäm islän zatlarymy edip başladym. Ilki şo wagtlar zat çek, zat etdim. Şo konseptany tutdum. Ondan soň eýýäm öz islegime görä aýdymlar edip başladym. Eýýäm adamlar meni dogry kabul edip başlady şondan soň. Hemişe diňe öz nälik düşünjäm bardy, köpçülik üçin däl-de, öz islän zadymy etmäni halaýardym. Şonam adamlaryň diňlemesini näderek diýsemkäm. Indi adamlaryň isleýän zadyny diňletmek däl-de, öz isleýän zadymy adamlara diňletmek şo maksat bilen hereket edýärdim. Ýöne olam bolýaram, bolýa-da ýöne materialnyý tarapdan peýda ýok. Materialnyý tarapdan saňa hiç zat gelenok. Saňa respekt bary gelýär ýöne zat gelenok. Gazanç zat ýok ol aýdymlarda. Ondan soň aý dostum, tanşlym, zatlam toý aýdymlar zatlar et et şonýa zat et diýip indi köp tanşlama edip şoň üstünden eýýam toý toý üçin zat üçin çykyş üçin aýdymlar edip şo gazanyp gowy gazanýarlar. Ondan menem näme Şo underground men eýle men hakyky men true true eýle beýle diňe özüm üçin etjek sungat üçin etjek tam belli bir pikirim bar şo pikirimi ýetirjek diýip şo pikirde gezip ýördüm ine oglanlar eý bolýa goýa seni ýa mullu han oglan sen gazanmaly eýtmeli beýtmeli diýip şo pikiri kelläme zat etdiler men bolmasa hiç söýgi aýdym men köýdüm ýandym söýdüm baa şonýa zatlar edemokdym da Aý bolýa barlaýyn diýip dykyş dykyş onýa sazlaň üstüne afro diýdi zat diýdi ene karýulla bilen işledim bir ýyl karýulla bilen işledim aý aýdymlar gowy reально gowy boldy men pikir aý pikir edişim ýaly gowy boldy ýöne pikir edişimiz ýaly pikir edişimiz ýaly üspeh getirmedi aý aýdymlar tam diňlendi diňlendi de menden uje men meni Men söýen adamlar bara başda meň öz stilim üçin şol adamlar ýitip başlady aý boldylaý seň rebiň gelmeli ýerine geldi öýdýän boldy senem indi hemme kişi ýalak bolup diňe şo toý üçin çykyş üçin aýdymlar et toý üçin çykyş üçin aýdymlar edýäň eýle beýle diýip şeýdip menden ýüz öwür ugradylar aý menem aý bolýa näme Gitseler gitsin, men bir zat gazanmaly, menem bir zat etmeli diýip, etdim, etdim-de, eýýäm sungat oglan höwesim gaçyp başlady. Ýaltanyp başladym. Aýdym ýazmaly bolsana, ýanymdaky Täze ýüz bar, Täze ýüz aý, hepdede bir aýdym, klip, Aýda iki aýdymla çykaryp çykaryp otyr men äý syrana bul aýdymdan diňlenenoklaý meň meňki dällaý meňkilik dällaý zat diýip şeýdip şeýdip öz özümi ýuwaşjyk bilen öldürip başladym aý soň kellämi Nälik diýsemkäm. Birden ýitdi şo pikir. Aýdymdan pul gazanmak pikiri kellämden birden ýitdi-de, indi şu wagt täzeden öz-özüme gelip, uje şu wagt albom ýazjak bolýan. I öňki stilimde öz aýtjak sözlemimi arkaýyn, aýtmaly sözlem däl-de, öz aýdasym gelýän sözleri arkaýyn ýazyp, zat edip şu wagt taýynlap otyryn. Ýöne belki göreris, belki plan-plan diýjek däl, bir-iki ýyldan, может, toýlarda, zatlarda-da aýdyp gezip bilerin, ýöne Edil şu wagtky isleýän zadym, hakyky öz isleýän zadym bir sungatda bir zat görkezesim gelýär. Bir açyk bir özgeriş, bir zat görkezesim gelýär. Gysgaça aýtsaň şol, ýöne meňkilik däl eýleki tans üçin, zat üçin şowhun, zat, adamlary begendirip zat, tans etdirip zat, o tarap zat däl. Men bir açyk mraçnyrakda da meň stilim. Köp wagtlaba men aýdyşym ýaly zat alýan, arakesme, kän alýan. Alty aýda bir aýdym çykarybilýän, ýylda iki aýdym çykarybilýän, kän zat edemok. Şul aýdym ine şunýalak, raspisaniýam bar. Şul aý bir aýdym çykarmaly, indiki aý plan aýdym çykarmaly. Akymda galmak üçin men ýatdan çykararlar bolmasa, eýle-beýle onýaly aladalarym wapşe ýok. Düýnden ýok. Motiwasiýa berýän zat durmuşyňda käbir zatlar bolup geçýär, birazjyk moralnyý tarapdan birazjyk agram berýän temalaryň bolýar. Onda içiňi bir zada bir ýa tam iň ýakyn dostuňa aýdyp bermeli ýa-da Aýdym üsti bilen edil bolşy ýalak däldi. Birazjyk owadanlap, hemme kişä peýda bolup, mysal üçin, meň, meňki ýaly problemalar, belki, başga bir adamlarda bardyr, belki, ýene bir oglanlarda, ýene bir gyzlarda meň içimde geçirýän kynçylyklarym bar. Onsoň olar, olaram şo ýagdaýdan diňlände alyp çykmak üçin ýanlarynda, mysal üçin, belki, Ýoldaş hasabyna diňläp bilýäler. Biz ýalam bar ekenaý çyndanam gorkunç däl öýdýän kän eýle beýle ýada şoňa çykalga tapyp hasam bir hilek şonýalak biraçyk kynrak ýagdaýlara düşen adamlary biraçyk motiwasiýa bermek üçin mysal üçin biraçyk şadyýan bolmak üçin nälik düşündirsemkäm dur samsyk ullap başladym. Nuny şo ýagdaýdan çykarmaly-la ýa çykarmaly ýada şolara ýoldaş bolmaly. Indi oň şo şo maksat bilen ýazýan aýdymlarym. Esasy ilki bilen özüm pikir edýän. Şeýle şeýle boldy. Eýe soň käbir sözleri ýazýan. Eý şuny ýazsam şeýle şeýle diýip pikir ederler, buny ýazsam eýle diýip pikir ederler. Şul hasam ýüregine girer diýip şeýdip Ýüregim bilen ýazýan sözdür. Aý, ýöne çard üçin, aý, prosmotr köp bolar zat, on ýaly. Wapçe ýok. Edesim gelse, edibilerdim, hemme mümkinçilikler bar. Daş-töweregimdäki adamlaň, adamlar bar. Edip, çykalgasyny tapyp bolýar, ederdim eger isleýän bolsam. Ýöne birinji maksadym, ýüregimdäki maksadym şo bolany üçin, kän başga zatlara üns beremokdy. Esasy motiwasiýam şol täze nesile birazjyk bir zat görkezmek, bir zat öwretmek. Meniň eýleki taraby diňe gynaş aýdym däl-de, eýleki trap tarabym bar, trap tam başgaçarak aýdymlarym bar eýleki. Olam eýe, olar ol aýdymlar da eýe kellämde bir ideýa döreýär. Skilliň görkezesim gelýär. Skilliň görkezesim gelýär. Gowy şeýdibilýänmi, eýdibilýänmi görkezesiň gelýär. Wow-wow-wow-wow-wow diýdirmek meň üçinem şol adam keýp. Emma diňläp, saw, käbir adamlar sen men şunýa ýagdaýyny alyp çykdyň zat diýip şeýle-şeýle ýazýan adamlar bar. Şeýle-şeýle men şunýalak ýöne seň aýdymlaň maňa güýç berýär sag bol barlygyň üçin zat diýip menem şol zatlar energiýa berýär güýç berýär uje seneýem ýöne gezip ýören adam däl ýöne köp adamlara sen jogap berýäň Sen diýen sözleň adamlara täsir edýäni i şo täsiriň bar üçinem şo zat motiwasiýa berýär adamlar diňleýä zat edýä adamlara täsir edip bilen şonimem biraçyk güýç berýä maňa. Bärde aýdymdan gazanjak bolsaň ýara toýa çykmaly ýada Türkmen reperleri barada aýdýan, ýa toýa çykýarlar, ýa-da prodýuser bolýarlar. Prodýuser bolup, aýdymçylara zatlar aýdym ýazyp bermeli, şondan gazanmaly, ýa-da öz içiňde isläp ýazýan aýdymlaryň däl-de, adamlary tans etdirmek üçin ýazylýan aýdymlary ýazmaly. Şon ýaly kynçylyklar bar. I soňam bärde daşary ýurtda mysal üçin strimden zatdan gazanýarlar. Bärde on ýaly ýok. Gyýynsakda bärde ýok. Daşary ýurtda mysal üçin Spotify-da plançy diňle aňyrda näme? Toý zat on ýaly zada wapşe ýok. Aňyrda toýda aýtmak, zat etmek. Aňyrda aňyrda toýda aýtmak, zat etmek on ýaly zat ýok. Esasy strim, Streamden alýarlar tam label labellar bilen kontrakt zat bärde o zatlar ösen däl bolan üçin onýa zatlar ýok şoň üçin ýa çykyş etmeli tam kafelarda zatlarda ýa prodýuser bolmaly ýada toýda zat aýtmaly oň üçinem şolara talaba talabalaýyk aýdym ýazmaly şo zatlara gel bolaýjak düşäýjek zatlar aýdym ýazmaly Öz içiňdäki edesiň gelýän zatlary, zatlary etmek üçin ony edip bolýar, ýöne o zatlary etjek bolsaň, sen hökman daşyndan işlemeli bir ýerde. Sen o eýleki adamlara akyl berýän raýagyň bilen zat et, o zatlar bilen gazanyp bolanok, saňa hiç kim o şu sen şeý diýipsiň-ow diýip gelip pul berenok ýa seň nä seň aýdymyňy diňleýän donat diýdi, seň albomyňy satyn aldym diýen ýok, internete girýäň, skaçat edýäň boldy, bärde ony ýaly zat ýok. tölenenok sen aýdymlaryň diňlenmegine. Şoň üçin hem daş, daşyndan işlemeli bolýar, zat etmeli bolýar. I şo tarawy eýdil. Men edýän işimden keýp alýan, şoň üçin hem kyn biljek. Gel işleýän, işim hem kyn däl. Kyn işde, agyr işde işlämok. Yo, agyr işde diýip işimden hem keýp alýan, edýän sungadymdan hem keýp alýan boldy. Onam wagtyň geçmegi bilen ösdüren ýa-da täze mümkinçilikler bolar, ýa-da ösdüren ýa-da wapşe menem çykyş edip başlanar bir ýerden. I şeýdip-şeýdip bolup gider, şoňa paka öz edesim gelýän zatlary edibilýärkäm edesim gelýär. Göze görünenok ýöne bardygyny bilýän şoň üçin özüm küýsedim. Bar mi?